Kelly. Joël.
Hues du schon enker enger Persoun een Antrag gemeet? Jo, et ass souguer nach net esou laang hier. An du?
Nee, effektiv nach ni.
Dat hei ass méi wéi Sex. All zweet Woch schwätze mir iwwert een anert Thema. Vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex. De Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch freides mëttes um 3 op Radio Ara oder zu all Dages an Nuetszäit op www.sexpodcast.lu. Moien a wëllkomm an enger neier Episod Méi wéi Sex. Mäi Numm ass Joël an ech sëtzen hei mam Kelly, moie Kelly. Salut.
An mir schwätzen haut iwwer d'Thema Verloben. Mhm. Wat vläicht e bëssen iwwerraschen kënnt fir Leit, déi eis vill nogelauschtert hunn. Mee et gëtt effektiv esouguer e Grond dofir, wisou mer iwwer dat Thema schwätzen. An deen ass eis a méi wéi Sex Team opgefall, wou mer en Datum gesicht hunn. An Kelly, du soos, do kann ech net, do ginn ech verloobt. A mir waren all sou, What? Jo, an dofir schwätze mer elo iwwert dat Thema sech verloben. Also déi éischt Fro, déi engem jo an de Kapp kënnt, ass, Wisou verloobt ee sech iwwerhaapt? Dat ass eng ganz gutt Fro. Vue dass ech mech jo och decidéiert hunn, mech ze verlobe bezéiungsweis ech war déi Persoun, déi den éischten Untrag gemeet huet, gouf der zwee, äh, da kann ech direkt nach e bëssen aus dem Nähkästche plauderen. Mä wou ech mech virbereet hunn fir d'Episod vun haut, hunn ech esou e bëssen Grënn gesammelt an do si mer tatsächlech fir d'éischt déi positiv Saachen agefall um sech verloben. Engersäits fannen ech et e cute Ritual an och sou en léiwe Gest an eng Form vun Erënnerung och déi een zesummen huet. An ech hunn dat zesumme mat menge Frënn geplangt, spezifesch mat zwee déi sou e bësse méi involvéiert waren an dat war natierlech och flott, well do war et iergendwéi sou och sou eppes Gemeinsames, kann een sech e bëssen eppes iwwerleeën, d'Kolleegen aplangen an sou. Wann ee sech verloobt, kritt zumindest eng Persoun e cute Rank. Dat hunn ech och léif fonnt. Also ech fannen dat op jidde Fall keen Argument dergéint. Wann ee sech e Rank wëll schenken natierlech, muss een natierlech net. En anere Grond fir sech ze verloben ass natierlech well ee sech wëll bestueden. Dozou hunn ech e bësse méi ambivalent Gefiller wéi zur Verlobung, och wann, wéi sech erausgestallt huet, sech Verlobung wierklech och komplizéiert ass. Ah ja.
Oder méi komplizéiert, wéi ech gemengt hunn, op jidde Fall. Op jidde Fall, wann een sech wëll bestueden, huet ee mat der Verlobung quasi sou eng Form vu vläicht méi aktiver Virbereedungsphas, wou ee sech ka beschwätzen, wéi an ob een dat wëll, wéi ee sech dat Ganzt virstellt, wat dat elo fir een heescht an der Bezéiung. An dat fannen ech awer och flott, also dass et sou eng Phas gëtt. An ech mengen, déi kann e puer Woche si wahrscheinlech an dee kann e puer Joerzéngte sinn, wou et esou eng Form vu Kommunikatioun an der Bezéiung doriwwer gëtt, wéi ee sech wëll bestueden. Also Downsides dovunner, déi mer agefall sinn, ass, dass et schonn e bësse stresseg ass, eppes ze organiséieren oder deen anere wëllen ze iwwerraschen, wann ee sech dann iwwerrascht. Jo, virun allem mat mir ass et, mengen ech, e bësse stresseg, sech ze verloben. erzielen ech direkt. Vläicht ginn et Leit, déi sech net esou gär iwwerrasche loossen, soe mer esou. An vläicht kascht et och eppes, äh, wann een eppes Cubes organiséiert oder eppes iesse geet oder ebe fir de besootene Verlobungsrank oder Schmuckstück. An vläicht entsteet och eng Form vun Erwaardungsdrock, sech dann ze bestueden, wat kann Stress ausleesen an esou. Oder vläicht och esou Identitéitsthemen, sinn ech ready fir so eng Form vu Bezéiung, wat heescht dat lo fir mech an solo kann ech och na bëssen ziele wat dat an eiser Bezéiung ausgeléist huet. Ja ech fan dat jo wann ech iwwer nodenken ëmmer bëssen paradox, well engersäits wann een sech bestuet, dann seet ee jo zun een okay mir wëlle fir ëmmer zesumme bleiwen an dat rechtlech ofseene loossen a vläicht och nach virun enger Relioun ofseene loossen an dat liicht mer an dat een, seet okay mir wëllen fir méisest lang zesumme bleiwen mee dat deen virdro schon enker seet ja mir wëllen eis dat soen an enger woch bis 10 Joer ongeféier dat fand ech ëmmer bëssen sou wann ech drwer nodenken sou ja mee huet een dann net scho jo gesot an muss een sech dann iwwerhaapt na bestueden oder wieso freet een iwwerhaapt well das bësse so se komeschen Zwëscheschrëtt mee das eben nach eng Traditioun an dofir verstinn ech och dat een déi Traditioun da well maachen net einfach seet okay ja sou wéi ech mech dat vläicht géif maache wann ech mech jee wild bestueden dat ech einfach géif soen hey komm mir schwätzen enker driwwer ouni groussen Antrag ze maachen an dann Siche mer eisen Datum an dann maan mer dat, wann een dat schon esou administrativ muss maachen. Mee ech verstinn awer och, dat een dee Moment vun deem Antrag vläicht och einfach wëll maachen. An wéi s du sees, jo, et ass eng Traditioun an et ass och dann eng gemeinsam Erënnerung. Hues du och esou iwwer déi Saachen nogeduecht oder war dat einfach vun Ufank u kloer, okay, wann ech mech bestëden, da muss ech och mech verloben? Also ech konnt mer jo ni virstellen mech ze bestueden, aus Grënn déi mer vläicht méi spéit an der Episod nach kënne beschwätzen, firwat een sech bestueden oder och net. Mee dat war éischter eppes wat ech mer net esou gutt konnt virstellen an dunn huet eng Frëndin vu mir sech bestuet d'lescht Joer an ech hunn dat mega schéi fonnt, well do all seng Kolleegen zesumme komm sinn. Et war en emotionale Moment fir eis alleguer iergendwéi an et war och fir mech mega schéin an dat huet mech natierlech positiv iwwerrascht. Hatt a seng Fra hu sech relativ schnell nämlech bestuet, och wéinst enger Visumsgeschicht, also si wollten et souwisou maachen an dunn ass senger Fra hiren US-Visum ausgelaf an si waren esou, och dann ass jo elo e gudde Moment souzesoen. An dat war mengen ech de Moment, wou ech dann ugefaangen hunn mat menger Bezéiungspersoun driwwer ze schwätzen an ech mengen wou mir och dunn esou iwwerluecht hunn wa mer eis wéilte bestueden, géinge mer virdrun eis verloben oder net? An iergendwéi si mer dann drop komm dass et awer wierklech jo e schéine Geste ass souzesoen an ech hu fir mech och esou d'Gefill dass d'Commitment dozou ze iwwerleeën, wat mer plangen a wéi. Also jee nodeems, wéi kleng oder grouss een eng Hochzäit wëll maachen, wann ech da bestuet sinn, iergendwann eng Kéier déi nächst Jore kënne mer eng Kéier doriwwer schwätzen, ass dat jo schonn awer e relativ groussen Opwand, ze iwwerleeën, ween s de alueds an esou weider, wéi déi Feier soll sinn. Ech fannen, do hues du mam Ella och scho flott an der Hochzäitsgaascht-sinn-Episod driwwer geschwat. An et huet jo och esou e finanziellen Aspekt. An jo, mir hate lo net esou direkt och d'Suen

Iergendwéi gëtt et dee Symbol vläicht och am Sënn vun engem Schmuckstück oder esou, a mir mengen dat Eescht. Also ech hunn d'Gefill, datt esou gesellschaftlech dat vläicht och nach e bëssen esou mat dran ass. Jo, wou ech elo mam Jasko driwwer geschwat hunn, also menger Bezéiungspersoun, ob mer dat wëlle maachen oder net, hu mer et mengen ech einfach cute a witzeg fonnt, esou e bëssen driwwer ze schwätzen. Ok, mir ass nach en super gudde Grond agefall fir sech ze verloben, well wann een dann eng Hochzäit plangt, da kann een a sou Geschäfter goen a soen, mir plangen eng Hochzäit an mir giffen eis gären e Kuch raussichen an da kann een sou 15 verschidde Kuche schmaachen, well wann een eng Hochzäit plangt, dann bestellt ee jo dann e grousse Kuch an d'Chance ass grouss, dat een dee dann do bestellt, wou een de Kuch och schmaache geet. Stëmmt. Mir kënnen och nach eng Kéier eng Episod maachen, eng Hochzäit virbereeden. Do kann ech vläicht d'nächst Joer schonn e bësse méi dozou zielen. Well dat ass jo nach eng Kéier eppes ganz aneschters, wéi sech dann ze bestueden. Mee vun der Theat. Fl ass vläicht scho bësse fréi, fir iwwer déi ze schwätzen. Also nach eng Kéier zréck bei den Antrag. Du hues jo scho gesot, okay, Dir hutt virdrun schonn driwwer geschwat, datt Der Ech wéilt verloben, dat heescht, et wär lo net elo esou eng mega Iwwerraschung, dass du esou aus enger Këscht gespronge bass a gesot hues, Wëlls du mech bestueden? an deng Partnerpersoun mega erféiert ass an aus de Schlappe gefall ass, mee wosst schonn, datt dat iergendwann eng Kéier géif kommen. Wéi mécht een iwwerhaapt esou en Antrag? Also. Dat eenzegt wat ech kennen ass entweder sou komesch spektakulär Geschichten iwwert deem en oner kënne schwätzen oder einfach sou ganz klassesch ginn op d'Knéien a sinn ee wëlls de mech bestueden? Jo, wat hues du gemeet? Also ech hat jo geduecht et wär ee prett wann ee schonn driwwer schwätzt wéi ee sech wéilt verloben, dass dat iergendwann kënnt, virun allem well mer den Joke haten, dass mir am éischte Joer, wou mer zesumme ware spadséiere waren an dunn huet d'Jeske mech gefrot, Jo, wat ass iwwerhaapt deng Meenung zum sech bestueden? An do, wéi soll ech soen, hunn ech e bësse forsch reagéiert an ech hu gesot, Wat, doriwwer schwätzt een net, bevir een net mindestens dräi Joer zesummen ass! An natierlech huet d'Jazzschoul éischter gemengt, Äh, wat ass deng generell Astellung zum sech bestueden an net wëlle mir eis bestueden? Mee ech hunn, jo, wéi soll ech soen, net esou gutt drop reagéiert. An dowéinst hunn ech et witzeg fonnt, als Joke och, un eisem drëtte Joresdag, wou mer dräi Joer offiziell zesumme waren, dann den Untrag ze plangen an mir hunn och virdrun esou e bëssen de Geck gemeet oder d'Jasko huet och gesot, ah jo, dat géingt Dir jo ähnlech gesinn, dat un deem Dag ze maachen an dowéinst hunn ech geduecht, et wier absolut kloer, dass dat dann natierlech de perfekte funny Datum wier fir esou eppes ze maachen an ech hu gesot, ech maachen eng Iwwerraschung eebe fir eise Joresdag an wat ech gemeet hunn, ass dass ech e Workshop geplangt hu wou mer Buchbanne waren, well mer dat scho méi laang wollte maachen, mee et ass awer eppes wat net esou ganz bëlleg ass. An ech hu geduecht, dat ass awer iergendwéi dann eng flott Occasioun. An ech hat eebe gesot, jo, mir maachen eppes Flottes den Nomëtten an owes gi mer nach zesummen iessen, do vläicht e bëssen eppes Schéines un, mee och net ze chic. An du krut ech nach gesot, hahaha, wëlls de mer en Untrag maachen, Dat huet menger Schwëster hire Frënd och gesot, bevir heen dann d'Iwwerraschung gemeet huet mam Untrag. An da war ech esou, ok, 100 Prozent weess du schonn, dass dat wäert passéieren, zumindest ënnerbewosst. An domadder war ech och iergendwéi frou, well ech mer geduecht hunn, et ass awer flott, sech kënnen esou e bëssen anzestellen an dass meng Schnëtzuala aus der Këscht gespronge kënnt. Jo, an dunn ware mer an deem Workshop an ech muss soen, ech war schonn e bëssen opgereegt, well ech hat natierlech alles virbereet an ech hat jo och schonn e puer Woche virdrun Beim Sëlwerschmatt war ech Drank sichen, deen ech bestallt hat, an ech hat jo mat menge Kollegen dat organiséiert. An du gi mer aus deem Workshop eraus, a mir haten allen zwee esou schéin esou Fotosbicher selwer komplett agebonnen, an dat war och mega süß. An ech hu mer geduecht, ah cool, vläicht kann een do och esou dann esou vun eiser Bezéiung iergendwéi esou Fotoen dra pechen oder iergend eppes dra molen oder esou. An dunn fuere mer bei mech heem an d'Géigend an ech hu mer geduecht, ech maachen den Untrag op enger Bänk, well dee Moment, wou mir eis kennegeléiert hu war nach esou e bësse Pandemie an do huet ee sech natierlech am Ufank esou e bëssen éischter dobausse getraff. Dat heescht, mir wunnen net esou mega wäit vuneneen. Mir hunn eis oft eebe bei där Bänk getraff a mir hu se d'Bussi-Bank genannt. An ech mer geduercht, dat ass déi perfekt Bänk, mee wat ass da wann do ee sëtzt? Dat heescht, ech hat eng Frëndin, déi einfach nëmmen op där Bänk souz fir ze liesen an dat war net sou opfälleg, well hatt schafft do an der Géigend. An du souz hatt do op där Bänk an da gi mer halt sou, déi Bänk ass virun enger Kierch, sou bei déi Kierch an dann ass et sou, oh hey, wat mëss du dann hei? Oh, ech hunn hei e bësse gelies an sou, jo, ech wënschen iech nach e schéinen Dag An du sot ech, hey, äh, komm mer sitzen eis dach an ech hat so en Bréif virbereet. Mhm. An zum Schluss vun dem Bréif froen ech dann, äh, wëlls du offiziell äh, meng Famill ginn an sou an de Bréif war so zwee, drei Säite laang, äh, nee, féier. An ech liesen dee so vir An am Nachhinein huet Jasko gesot, ech weess guer näischt méi, wat an dem Bréif dra stoung. Keng Ahnung, well iergendwann ab Säit 3 war et esou, oh oh, oh oh, oh oh, wat geschitt, wat geschitt? A mir haten eebe jo virdrun driwwer geschwat an Jasko huet da gesot, also wann s du net op de Knéi gees, da gleewen ech der net, dass du dat mëss. dann denken ech, dass du de Geck méchs. Dat heescht, wat ech natierlech gemeet hunn, ass dann dee Bréif fäerdeg gelies, deen eriwwer geluecht op d'Bänk, si virun der Bänk op de Knéi gaangen, hunn de Rank aus menger Täsch gezunn, hunn deen dann dohinner gehalen an dann ebe gefrot. An d'Jeske huet näischt gesot an hunn ugefaangen mat laachen an an zwou Minutte süss gelaacht.
Oh.
an war komplett iwwerfuerdert. An ech hun mal gesot äh, wëlls de wëlls de der Rang vläicht uprobéieren? An ech war du mega frou, dass dann déi eng Frëndin, déi virun op der Bänk sëtzt, an eng aner Frëndin, déi vis-à-vis am Würstelstand hannen aus der Dier eraus gefilmt huet, déi ganz, et si wierklech ganz witzeg Fotoen a Videoe ginn, bei eis komm sinn an mir nach ugestouss hunn mat e bësse Schampes. Well et huet d'Situatioun e bëssen opgelockert. Mee et war wierklech esou, datt d'Jasko iwwerhaapt näischt erwaart huet. Esou kann et och goen.
Mee et huet dunn awer iergendwann Jo gesot.
Et huet e puer Stonne gedauert, soe mer esou. Jo, mir waren dunn nach iessen, well ech hat dunn an engem Restaurant net esou wäit ewech, wou mer heiansdo iesse ginn, Rameniessen, en Dësch reservéiert an esou gedréchent Lavendel op den Dësch geluecht. äh, so als Blummen. Mir huet gut geschmaacht, Jasko huet net souvill giess. An dunn hu mer mol richteg laang driwwer geschwat, well dat schonn bei him relativ vill ausgeléist huet. Also ech mengen et mengt een et net, well jo Gesellschaft ass jo ëmmer esou, jo ech wëll natierlech an dann kräischt iergendeen an dann ass alles gutt. Mee obwuel d'Jasko am Fong éischter déi Persoun, mengen ech, ass, déi sech vu vir eran hätt kéinte virstellen sech ze bestueden an ech éischter net esou, huet dat nach mega vill bei him ausgeléist. un esou Froe vun, Wat, wat heescht dat? Sinn ech iwwerhaapt erwuesse genuch? Sinn ech liebenswäert genuch, datt wierklech een op déi Aart a Weis zu mir Jo seet an esou. A mir hunn du mat enger anerer Frëndin driwwer geschwat, wat och rezent en Untrag gemat krut, an déi si säit 16 Joer zesummen a bei him sinn änlech Themen och opkomm, wat een Jo, vläicht guer net esou erwaart bei esou Ja. engem Untrag, virun allem wann en eben net aus heiterem Himmel ass an et spréngt een aus dem Fliger, wëlls de mech bestueden, mir si säit 3 Méint eréischt zesummen oder esou. Jo, dat hunn ech ganz interessant fonnt. Also ech ech hunn do e bëssen eng aner Erfahrung gemaat wéi esou dat gesellschaftlecht Narrativ, wat ee wat ee soss esou kennt. Dat ass ganz spannend an mengt och gutt ze wëssen fir jiddereen, deen een Antrag wëll maachen oder vläicht schonn eng kri krut an net direkt d'Äntwert op der Zong prett hat, esouguer wann ee schonn driwwer geschwat huet, datt een dat wëll maachen, kënnen da esou Froen opkommen. Jo, dat kann ech mer awer gutt virstellen, datt een dann mol als éischt esou sech denkt, okay, elo gëtt et wierklech seriö. Et ass jo flott iwwer mir wëlle fir ëmmer zesumme sinn a mir wëllen hei an do maachen ze schwätzen, mee wann ee sech dann wierklech dofir entscheet an et dann quasi keen zeréck méi gëtt, woubäi beim Verlowe jo nach relativ einfach erauskënnt, dann gëtt et scho bësse méi kritesch, kann ech mer gutt virstellen. Mee ech sinn awer frou, datt et hallefwegs gutt ausgaangen ass. Dat kléngt effektiv zimmlech cute, sou mat dem Bréif an der Bänk am Park. Op jiddefalls besser wéi esou Saachen, déi s de jo elo schonn erwähnt hues, wou Leit déi aus dem Fliger sprangen oder an soss iergendwelch komesch Stunts maachen an ech fanne virun allem esou viru groussem Publikum sech verloben, do gesäit ee jo ëmmer erëm dann iergendwéi esou Videoen, dat sech virun allem Männer dann iergendwelch grouss Saachen iwwerluecht hunn an d'Fraen dann relativ schockéiert ausgesinn an dann, jo, ufänke mat kräischen a jo soen, meeschtens. Mee do ass een dann natierlech a sou enger Situatioun, wou ee jo quasi net méi Nee soe kann. Also virun allem wann dann iergendwéi Honnerten oder Dausende Leit nokucken bei engem grousse Concert, mécht iergend een den Antrag, wat wëlls de do nach maachen? Also fir dann Nee ze soen ass mengen ech e bëssen ganz komesch, e bëssen awkward. Duerfir géif ech Iech alleguerte roden, esou Saache vläicht net ze maachen oder se just ze maache wann Der Iech vläicht schonn eng Kéier ofgeschwat hutt mat där Persoun. Jo an ech krut jo dann och en Untrag zréck gemeet. An ass deng Partnerpersoun aus dem Fliger gesprongen?
Nee, Gott sei Dank net. Bon, du war mir jo scho 50 Prozent verloobt, mee et hat mech trotzdem iwwerrascht, muss ech soen. Et huet mech och esou iwwerrascht. Och dat ass iwwerraschend, dass et mech iwwerrascht huet, dat géing elo och erëm net mengen. Also mir haten eis scho virdrun och ofgeschwat, dass mer et flott fannen, wa jiddereen esou en Untrag mécht, wéinst dem Geste an och wéinst dem Rank, entschëllegt. Also ech hat och gären Rank a virun allem eben nodeem ech esou d'Gefill hat sou eng iwwerfuerderend Situatioun ausgeléist ze hunn, wat mir natierlech mega Leed gedoen huet. A gläichzäiteg war ech och e bëssen traureg, well natierlech wann een sou dat gesellschaftlecht Narrativ am Kapp huet vun Jo ech wëll, wat sou e ganz kloeren Jo ech wëll dëscht Jor ass, jo huet mech dat och schonn sou bësse veronséchert, obwuel ech vu vir era wosst, dass et näischt mat mir ze dinn huet an och näischt mat eiser Bezéiung ze dinn huet, mä dass dat quasi esou eegen Theme mat sech selwer sinn. An jo, dowéinst hu mer eeben eis drop gëeenegt gehat, dass jiddereen en Untrag mécht. An ech hu geduecht, oh, dat dauert bestëmmt o nach e puer Méint, vläicht am Summer oder esou. Also war d'lescht Joer am Hierscht, wou ech den Untrag gemeet hunn, Summer, Hierscht. An du war ech relativ iwwerrascht, dass dat elo, wéi laang ass et hier, esou ongeféier dräi Méint, am Februar scho geschitt ass. A mir waren an der Vakanz. A ech hat gesot, gäre beim Waasser enzwousch, well ech ebe gäre Waasser hunn an esou. An do, mir waren an der Vakanz zu Teneriffa mat menger Famill. An och eleng dowéinst hunn ech mer scho geduecht, dat ass also net fir mech den ideale Setting, well ech wëll am Fong net, wéi soll ech soen, direkt déi éischt Meenung matkréie vu mhm. menger Mam oder vu mengen Ären. Jasko huet dat anecht empfond. ja mir sinn iwwe samsche su kom. An am Fong war d'Idee et samses ze maache, wa mer spadséiere ginn quasi virum Owesiessen mat der ganzer Famill um Strand. An dunn komme mer un an dann gi mer schon een Deel vun der Famill besiche, well déi waren an engem Appartement direkt an der Géigend vun eis an déi waren so: Ah nee, mir ginn haut nach net mat Iessen, Süss Dir mat den Elteren a mir kommen da réischt muer. No war d'Jeschke schonn esou, Ok, haut ass net den Dag, vläicht muer. Den Dag drop, Sonnde, war dann e mega flotten Dag an da si mer erop am Zëmmer gaangen, hu mer gesot, Gi mer duschen, akafen an dann kache mer eppes Schéines. An da war e sou, Jo, dat ass jo am Fong e gudden Ulass, fir dann dono nach vläicht. am Däischteren um Strand spadséieren ze goen an dann den Untrag ze maachen. Mhm. Dunn ass et awer esou komm, dass mir akafe waren an mir en ganzen Dag an der Sonn un der Schwämm war ech esou iwwerfuerdert vum Akafen, dass ech dono iwwerhaapt keng Loscht méi hat ze kachen an dass ech eppes gesot hunn, wat ech nach ni a mengem Liewe gesot hunn, nämlech, So, well mer nèt Reschter vu virgëschter iessen, déi mer matbruecht haten am Fliger. Dat heescht, dat war dat absolut lieblosest, onromanteschst Iesse vun der ganzer Welt. Esou en Eierauflauf an der Mikrowell waarm gemeet. Dat war schonn net esou ideal. An du soen ech während dem Iessen, Oh, ech hätt Loscht, e bësse Musek ze lauschteren an ze molen oder en Hörbuch. Wär dat net an der Rei fir dech? An déi ass gekuckt mech an ass esou, Jo, jo, an ass awer offensichtlech irritéiert oder iergendwéi enttäuscht. Wat mech natierlech komplett irritéiert huet, well ech mer geduecht hunn, Hä, hunn ech iergendeppes falsch gemeet? Hunn ech eppes Blödes gesot? An ech hu mer dunn esou Gedanke gemeet, well ech net verstanen hunn, wat d'Situatioun ass a wéi wat déi Reaktioun do ausgeléist huet an ech jo awer net dermadder gerechent hunn, dass elo esou eppes wéi en Untrag passéiert, dass ech esou laang nogebuert hunn, Oh nee. Wisst das? Der Scooter gesot huet, ja, mir wisst, ich hatte jo gesot, schon doch e Liebesbréif geschriwen. An dann war so, oh Mann, ja, stëmmt, et deet mer leed, dass ich dat vergiess hunn an sou. An hu mer driwwer geschwat an dann war so, wëlls de mer de Liebesbréif net lo virliesen? An wisst de, mir souzen halt an sou engem bësse lieblos agerichteten mm. Airbnb an sou, dat war och lo keen kee besonnesch romantesche Setting, ja. war lo schon so emotional opgelueden an sou. An ich konnt et net goe loossen. Bis dass dunn iergendwann d'Äntwert koum, Jo, mee weess de, mat deem Bréif, mat deem. An dann huet d'Jeske esou eng Këscht eraus a geheit et sou op d'Bett, Kënn doch erank! Jo, du war et natierlech komplett geschass, déi ganz Situatioun, well wat ech du gesot hunn ass mat wierklech kaler Minn, Wat? Nee, ech wëll dat net! Well dat natierlech guer net esou war, wéi ech mer dat geduecht hätt, dass et kéint sinn. An och déi ganz Situatioun schonn esou emotional ass. Also et war wéi esou e Peak-Moment vu mir sinn esou, wéi mir sinn. An och wa mer en Untrag maachen, si mer natierlech genau déi Leit, déi mer och soss sinn. Ja. Et ist spannend, dass relativ ja, äh, so beschreibend dazu, wie unser Charakter ist und wie so unsere Beziehung ist auch. Weil ich gerade noch danach gesagt ich bin ja ganz froh mit dir, dass du dann, wenn du merkst, dass etwas nicht an der Reihe ist, es nicht kannst gehen lassen und nachfriest. Aber gleichzeitig ist das auch ultra nervig. ja, und dann haben wir ausgemacht, dass wir vielleicht zwei Tage drauf machen. Und dann haben wir den Tag drauf gemacht, spontan okay. am Strand. Oben sind wir spazieren gegangen. Mee wat ech dorauser geléiert hunn ass, am beschte wann ee mir wëll en Untrag maachen, schéckt ee mir en Untrag fir mäin digitale Kalenner mat enger Auerzäit an engem Dag, gutt ass och wou et stattfënnt an ongeféier wat ech soll undoen.
Also e bësse sou wéi s du et gemeet hues. Jo.
Ja, Puh. voilà, dat, war, dat waren meng Geschichten dazu. Also, ech hätt mei lo net geduercht, dat sou vill nach kind ënner Gimmeen schief lafen, wann een am Fong schon wees, dat een sech wëll verloben an schon zu 50 Prozent verlobt ass. Mee ja, dat weist eben, dat Mënschen nun mol Mënschen sinn an dat déi Pläng déi een esou mécht an dat wat een esou ausdenkt wéi romantesch a super dat elo kinnt sinn, dat dat dann net ëmmer esou klappe muss oder kann. Elo wou s de sos dat war am Fong esou eng Vakanz wou och d'Famill dobäi war, ass natierlech fir mech eng vun deenen Grousse Froen, wou ech guer keng Erfahrung hunn, well ech selwer eben nach ni verloobt war. Wéi reagéiert dann d'Famill op esou eppes? Well ech ka mer virstellen, datt dat enker bësse esou een eng aner Äert vu Reaktioun ass, wéi een dat vläicht bei esou Ah, ech si elo zesumme mat deem an deem oder Ech hunn iwwregens elo mäi Bachelor of Arts oder Ech hunn e Buch geschriwwen kritt, nämlech nach vill méi positiv. Also meng Kollege wossten et jo alleguer scho virdrun, well ech natierlech net konnt mäi Mond halen, well ech sou opgereegt war, datt ech jidderengem gezielt hunn, datt ech elo deen Untrag plangen. Dat hunn ech am Nohinein e bësse schued fonnt, well do konnt ech keen iwwerraschen, wat natierlech cool war, well beim Jasko war et sou, da kënnen all Leit ze zielen, hey kuck, ech si verloobt ginn, an dann déi witzeg Geschicht hei dobäi ze zielen. Jo, dat hunn ech e bësse schued fonnt am Nachhinein. Menger Famill, ech mengen Elteren hunn halt ëmmer Erwaardungen. mhm. un so d'Liewe vun hire Kanner an un hir Bezéiungspersounen an so weider. An ech mengen, dat scho fir Elteren so un emotionale Moment op eng Art a Weis, och wenn natierlech an der Gesellschaft an enger Liewen et so bëssen so eng Iwwergab vun denger Biofamill dann zu denger entre guillemets egener mhm. Famill mhm. ass, dass du dann bestuet bist an dann kriegst du Kanner an dann hues du so dein egent Dingen irgendwéi. Also dat so eng Form vun Ofkopplung vläicht och, déi do stattfënnt, déi vläicht och schwiereg ass. Ech hunn éischter d'Gefill, datt meng Eltere mam Jasko ganz gutt kënnen an datt et dofir fir mech éischter eng Unnäherung ass, well doduerch, datt ech lo och heiansdo dann zu zwee mam Jasko do sinn, meng Famill halt vill manner ustrengend fir mech ass, well déi Dynamik sech da fir mech verännert. An och well si mech a menger Roll net nëmmen als Kand, mee als erwuesse Persoun wouerhuelen. De Moment u sech, fir et mengen Elteren ze soen. Ech ka mech am Fong just bei mengem Papp erënneren, deen huet schonn emotional reagéiert an huet e bësse gekrasch, mengen ech, an esou. Dat hunn ech mega léif fonnt. Ech denke fir meng Elteren ass et natierlech och net esou einfach, well mer net an deem selwechte Land wunnen an si esou wäit ewech sinn. Also et gi jo och Leit, déi, ech denken un esou US-amerikanesch Hochzäitsvideoen um Strand, wou dann d'Elteren och niewendru stinn oder esou an iergendwéi an déi Verlobung, an deen Untrag agebonne sinn, dat wier elo näischt fir mech gewiescht, muss ech éierlech soen. Wou dunn déi zweet Verlobung quasi oder esou honnert Prozent geluede war, dass mer elo verloobt sinn an ech dunn menger Mamm dat konnt an där Vakanz och soen, e puer Deeg méi spéit. Dat hunn ech als net esou positiv wouergeholl, well dunn Dee Fanger, un deem ech de Rank ugedoen hu, mäi Verlobungsrank, dee war de lénkse Mëttelfanger, wou ech dunn dem Jasko säi Rank ugedoen hunn. Dat heescht, meng Mamm huet, mengen ech, esou dee Moment gespuert, och vun, ah, hire Rank, deen ech unhu säitdeem ech 16 Joer al sinn, op deem Fanger hunn ech ausgedoen an deen ass ausgetosch ginn dunn. duerch sou deen neie Verlobungsrank. Ech mengen dat war bëssen haart fir si. A Konsequenz och iergendwéi fir mech, well ech mech natierlech méi gefreet hätt, dass si sech driwwer freet, dass ech elo deen Untrag krut, wéi dass se sou hiert eegent Déngen draus mécht an direkt freet, Ah, mäi Rank hues de nëmmi un. Jo, iergendwéi verstinn ech et a gläichzäiteg geet et jo am Fong net ëm d'Elteren. ja. bei der Saach. Ech verstinn och Leit, déi soen, mir soen et kengem a mir bestueden eis einfach an da soe mer et dono oder sou, well een schonn och muss mat de Gefiller vun deenen anere Leit, déi der noe stinn, sou e bëssen ëmgoen, deelweis. Jo, mee ech mengen, datt een dat halt net vermeide kann. Also wann s de dann halt dech esou am Geheime bestiets oder esou op Las Vegas fiers, da muss de dono ebe mat domadder ëmgoen, datt de bestuet bass an eng Feier hat an die Leute all gut net agelueden waren an dat ass jo ëmmer menglegen Quell vun vun Drama oder Gefiller déi Leit hunn an wie du sees Elteren projezeieren do Saachen dran Geschwëster Grousseltere vläicht och dat ka jo souguer och e Grond sinn fir ze soen ech wëll dat net maachen oder ech wëll mer dat na Iwwerleeën. Also dat hunn ech elo bei der Recherche e bësse gelies. Anscheinend ass et esou, dat queer Mënsche sech op d'mannst an den USA méi spéit bestueden, wéi straight Koppelen. A Grënn dofir sinn nieft de Finanzen zum Deel och einfach d'Reaktioun vun der Famill an den Elteren. Et out ee sech eng Kéier an da muss een. hinnen d'Partnerpersoun virstellen an dann iergendwann esou, ah mir giffen äis gär bestueden an wann da jiddweree comfortable genuch domadder ass, dann geschitt et dann och iergendwann. Also dat kann ech mer gutt virstellen, dat dat een Hemmnis ass. Jo, an där Gesellschaft an där mer liewen, einfach schwéier deem ganz aus dem Wee ze goen, giff ech et emol soen. Nun hunn ech dat scho e bëssen ugeschnidden, déi Fro vun, wisou bestuet ee sech eigentlech? Hues du der do jo bestëmmt och Gedanke gemeet, oder? wäert bei iech einfach sou, ok mir wëllen eis verloben an iwwert de Rescht denkt mer dann net no. Wou ech iwwert déi Fro firwat sech a Klameren net bestueden nogeduecht hunn, si mer fir d'éischt déi negativ Saachen agefall, interessanterweis zum Bestietnis, déi mengen ech och de Grond ware firwat ech elo virun 4 Joer do gesot hunn, wat doriwwer, nee dat ass nach ze fréi fir sou doriwwer ze schwätzen. Natierlech hu mer schonn e bëssen dann iwwer Hochzäitssaache geschwat, mee ech hunn d'Gefill, säit der Verlobung méi. Ech mengen, wat Grënn ware fir mech, fir sech net ze bestueden, ass nieft dem Erwaardungsdrock vun der Famill oder den Elteren oder där gesellschaftlecht, dass et esou opgelueden ass och an dass et vläicht och stresseg ass, eppes z'organiséieren an dass et kascht an esou, dass ech mer duecht, ass dat wéi ech Bezéiunge gesinn? Also mir hu schonn oft och iwwert de Relationship Escalator geschwat, also quasi dee gesellschaftleche Skript, dass ee sech kenneléiert, da verléift ee sech, dann huet ee Sex mateneen, da léiert een d'Frënn kennen, dann d'Famill, da gëtt ee sech iergendeng Form vu Label, dass ee lo fest zesummen ass, Dann ass een exklusiv an da vermëscht ee sou seng Liewen, andeem een zesumme wunnt, wat iwwregens eng Viraussetzung ass, rechtlech zesumme wunnen, déi selwecht Adress hunn, fir sech ze bestueden, dass ee gemeinsam Finanzen huet, dass ee gemeinsam sozial Kreeser huet an ee sech dann esou laang Zäit quasi committet, oft esou bis dass der Tod uns scheidet, an och esou e bëssen, jo, do déi Virstellung vun the one drën ass, a wann et déi richteg Persoun ass, da kanns de quasi dee Skript den Escalator sou déi Stufen ëmmer erëm erop goen a bei dem Escalator gëtt jo och keng Stufen dann erof. Alles wat een erof geet ass erëm Scheiteren. Also wann s de zesummen zitts an dann erëm ausernee plënners well s de mierks, et ass besser wa mer net zesumme wunnen, da muss de sech jo scho bal trennen oder scheede loossen. Also et ass e relativ onflexibele Modell an sou e bëssen one size fits all, wat natierlech net stëmmt. An am Fong ass dat net sou ganz meng Virstellung vu Bezéiungen, well ech dat, jo, iergendwéi sou onfle. sibel fannen an ech och fannen dass en déi Saachen net viraussetze kann, mee dass en halt ëmmer muss ausverhandelen, Konsens sichen fir dat wéi d'Bezéiung funktionéiert an natierlech och eng Form vun Hierarchie a Monogamie mat dran huet. Och wann dat net heescht dass ech net dee Commitment schéi fannen, dat fannen ech natierlech schéi well ech mengen soss géing ech mech net verloben an hätt och net Loscht mech ze bestueden. Mee jo, déi heteronormativ Virstellungen, doranner war ech scho schwéier fir mech ze kucken wéi passt dat a mengem Liewen oder och mëttlerweil déi homonormativ Virstellungen, also datt ee seet, okay, queer Leit si wéi all déi aner, just datt se ebe queer sinn an dowéinst dierfe se sech och bestueden, mee soss ass näischt aneschters. Also ech versti meng Form vu Bezéiunge schonn als méi politesch, wéi datt ech mer elo denken, jo, Fra, Haus, en Hond a vläicht annerhalleft Kand oder sou. Dat ass elo net meng Idealvirstellunge vu wéi d'Liewe sech soll ofspillen an dowéinst, jo hunn ech mer geduecht passt do iergendwéi sech bestueden net esou ganz eran an dunn si mer awer jo wéi gesot alleguer déi schéi Saachen och opgefall also esou déi Gemeinschaft déi domadder kënnt dass de mat denge Friends alleguer zesumme kënns dass de dat Ritual hues dass dat Gefill vun et geet virun oder eppes entwéckelt sech jo awer och kann eppes Schéines sinn an et net onbedéngt quasi an de am Sënn vun där Rolltrap muss sinn oder esou also zum Beispill déi eng Kollege vun deenen ech virdru scho gezielt hat déi sech verloobt hunn sinn elo an d'Gespréich gaangen an hunn dann no 16 Joer zum Beispill hir Bezéiung opgemeet.

och flott beim, beim Bestueden, nieft dem ganze Stress. Jo, an dann natierlech rechtlech Sécherheet an esou, wat fir queer Leit, mengen ech, nach e bëssen eppes aneschters ass.
Jo, ech hunn och e bësse mer iwwerluecht, wat kënnen da Grënn sinn, fir sech ze bestueden, well mir halt eben och ëmmer als éischt esou, ok, dat ass am Fong esou mega déi hetero Geschicht an heteronormativ. An ech sinn, an dat hunn ech an der Hochzäitsgaascht-Episod jo och schonn gesot, datt ech mer dann souguer schonn iwwerluecht hunn, Sollt iwwerhaapt dohinner goen, ënnerstëtzen ech dat iwwerhaapt hei? An wat engem dann eben als éischt afält, si Steieren. Bon, zu Lëtzebuerg kinnt et sinn, dat dat deemnächst net méi esou relevant wäert sinn. Dann awer ganz vill Saachen, déi ech kann novollzéien, esou déi administrativ, organisatoresch Geschichten, wien däerf an d'Klinik, wien ierft automatesch. Dat ass luetzebuerg vläicht och net esou, mee an den USA awer ganz wichteg, mat der Krankeversécherung vu senger Partnerpersoun mat dranhänkt. A villes ass einfach vill manner komplizéiert. Och zum Beispill eng Wunneng sichen. Wann ee seet, mir si bestuet, dann ass dat eng grouss Sécherheet fir déi Persoun, déi engem d'Wunneng vermietet zum Beispill. An dann och Kanner grënnen, grad fir queer Leit, vill méi einfach, wann s de bestuet bass, wéi ebe Leit, déi sech selwer mateneen reproduzéiere kënnen, also adoptéieren oder eng, dat eng Persoun d'Kand ausdréit an déi aner adoptéiert et, dat ass halt vill méi einfach wann s de bestuet bass. Ech ka mer awer och virstellen, dat Leit sech bestueden esou aus Fomo oder Peer Pressure, also esou wann een an ee gewëssen Alter kënnt, esou Enn 20, Ufank 30, an net 30 vläicht enk an méi souguer, wann dann all d'Leit ronderëm een schonn iergendwéi bestuet sinn an ugefaangen hu Kanner ze kréien an vläicht dann och esouguer iergendwéi en zwousch anescht ass hiplënnere wéi do wou een alleguerten zesumme gewunnt huet, da kann ech mer scho virstellen, wéi een sech iergendwann denkt esou, a was mat mir, wëll ech dat och? Wou ass meng grouss Love Story a mäin wonnerschéine grousse Kuch? Wann ee sech elo ukuckt, wéi dat statistesch ass, also ech hu virun allem am Kapp gehat, fir Fraen ass e Bestietnis immens geféierlech. Ech mengen, dat ass eppes, wat einfach esou ass, einfach wéinst partnerschaftlecher Gewalt. Wann een awer generell d'Populatioun kuckt, da ginn et Sourcen, dat hunn ech an engem Artikel gelies, dee verlinken ech dann och, dat Leit, déi bestuet sinn, manner gesondheetlech Problemer hunn, méi laang liewen, méi verdéngen. um Enn vun hirem Liewe méi Räichtum ugescheffelt hu wéi Leit, déi sech guer net bestueden, an dat Leit, déi bestuet sinn, grad normalerweis méi stabil a méi positiv op hir Mental Health kucken, wéi Leit, déi net bestuet sinn an och méi oft Sex hunn. Wat ech ganz spannend fannen, dat dat esou ass. Dat sinn am Fong alles relativ gutt Grënn an et kann een sech e Cours aussichen.
Krass, dat war mer net bewosst, dass déi kierperlech, mental a sexuell Gesondheet esou signifekant besser ass, wann ee bestuet ass. Also ech hu mer gefrot, ob een, wann een dat moosst, ob een net einfach moosst, wéi räich si Leit a kënne sech et leeschten, sech ze bestueden, well ech denken, datt dat oft einfach och e Faktor ass. A vläicht moosst een och nach iergendwéi esou eng Variabel vun esou, wéi stabil stinn ech a mengem Liewen, souwuel psychologesch wéi och vläicht mat Aarbecht a sou weider. Also vläicht ass et net de Mariage u sech, mee déi Faktoren, déi dozou bäidroen, datt Leit sech kënne bestueden, wier elo meng Analys gewiescht, ouni elo wierklech mer d'Donnéeën ugekuckt ze hunn. Also dat ass just dat, wat ech gelies hunn an déi Gedanken, déi ech mer dozou gemeet hunn. Mä et schéngt do Zesummenhäng ze ginn.
Ech fannen, deng Analys mécht absolut Sënn. Ech sinn op jidde Fall gespaant op déi Studien. Ech liese mer déi dann och emol duerch, well et betrëfft mech jo elo iergendwéi op eng Aart a Weis. Wat ech mer och ugekuckt hunn, dat ass eng interessant Ëmfro aus den USA, déi ass leider schonn e bësse méi al, si ass vun 2013. Do hu se souwuel Queers wéi och Heteros gefrot, wisou déi bestuet ginn. An d'Grënn waren meeschtens déi selwecht. Also dee Grond, deen am meeschten als immens wichteg genannt ginn ass, dat ass d'Léift, wou mer elo nach net esou vill driwwer geschwat hunn. Mee deen ass souwuel fir Queers wéi och fir den General Public bal d'selwecht bei 88 beziehungsweise 84 Prozent. Also d'Queers hinken bei allem ëmmer e bëssen hannendran, ausser bei e puer Saachen, wou se dann ganz vir sinn, also esou Rechter a legal benefits, do ass bal d'Halschent vun den LGBT-Leit, déi gesot hunn, dat ass e Grond fir mech, fir sech ze bestueden. Genau och wéi financial stability, do si se och da wäit virum general public, wou se ganz wäit fort sinn als wichtege Grond, dat ass, datt ee wëll seng Bezéiung vun enger Relioun unerkannt kréien. Also do ass den general public zimlech héich an dat ass fir vill queer Leit awer keng immens wichteg Grond fir sech ze bestueden. Oder och heiansdo guer net méiglech. Also wann een sech wëll kathoulesch bestueden, da geet dat net. Evangelesch geet et mengen ech schonn. Jo, dat hänkt wahrscheinlech dann vun der evangelescher Gemeinschaft of, wou ee sech beschwéert, dat ass jo da bësse méi zersplittert. A bei de Katholicken hänkt et warscheinlech dovunner of, also bestuede geet net, mee sech esou seene loossen, dat hänkt dann dovun of, ween et mécht an ob déi Persoun dat mécht an herno vun hirem Bëschof eng op d'Fanger kritt oder selwer Bëschof ass. Also, ech mengen, dat, mir ass dat egal, wat de Poopst seet. Mm, stimmt.
Ja, bei menger Recherche sinn ech och op een Artikel gestouss an der Vogue, wat ech ëmmer erëm witzeg fannen, wann ech op d'Vogue stoossen. Dat geschitt, mengen ech, just wann ech fir méi wéi Sex-Theme recherchéieren. Do war dann esou een Essay mat der Fro, Sinn ech eng schlecht queer Persoun, am I a bad queer, wann ech mech bestueden? An déi Persoun, mir verlinken den Artikel dann och an de Show Notes, ass fir sech esou e bëssen op D'Konklusioun komm, Nee, ech si keen Bad Queer an ech maachen dat aus ville Grënn, mee ee Grond ass och, eis ass dat esou laang virenthale ginn, mir hunn dat esou laang net dierfen, da wëll ech elo dovunner profitéieren a quasi och déi Normen, déi et gëtt, opbrieche mat mengem Bestietnis an doduerch, datt ech dann eben mech bestuede loossen. An dat fannen ech am Fong ganz, ganz interessant. Kelly, du hues sécher och ganz vill Gedanken dozou.
Ja, ech hunn virdrun do drunner geduecht, wou's du gesot hues, dass ee vläicht och aus FOMO sech besteet. An bei mir ass et esou, dass ech am Fong keng Leit kennen, déi bestuet sinn, ausser eebe vun där lesbescher Koppel, wou ech d'lescht Joer op der Hochzäit war, wou ech gezielt hunn. An déi Leit, déi eebe elo verloobt sinn an eng offer Bezéiung hunn, An do hunn ech mir natierlech och d'Fro gestallt, am I a bad queer? Wann ech mech lo bestueden, eben aus den heteronormative Grënn eraus, a gläichzäiteg denken ech mer, et ass en Akt vun der Revolt och. An et weess een net, wéi laang dat nach geet, éierlech gesot. Also mir hunn och debattéiert, ob mer eis zu Lëtzebuerg oder an Éisträich bestuede loossen, a wou mer mengen, datt dat Recht op Bestietnis am längsten hält. An ech denken, dass et scho kann a Situatiounen eng Form vun Diskriminéierungsschutz sinn, soe mer wann iergendeen am Spidol ass zum Beispill oder wann s de wëlls zesummen enzwousch wunnen a gläichzäiteg dann natierlech och net. Also wann s du kack Vermieter, innen hues, déi soen, ah nee, eng bestuete queer Koppel, déi plënnert net bei eis eran, bon dann has de natierlech Pech a gläichzäiteg weess dann och, dass de vläicht net do wunne wëlls. Et fillt sech schonn och wéi en Akt vun der Emanzipatioun un. An doduerch, datt dat elo net esou mega vill Leit a mengem Ëmfeld maachen, och esou e bësse wéi, mir probéieren einfach elo mol eppes aus a mol kucken. An ech hunn einfach déi Hochzäit och esou flott fonnt. An ech denke mer och, wann een da bestuet ass, da kann een d'Papierhochzäit dat éischt Joer, dat zweet Joer ass iergendeen anert Thema an da kann een all Joers zu engem Thema halt seng Kollegen alueden an iergendeppes bastelen oder craften oder esou. Also ech fannen, Je nodeems wéi een och dat Bestietnis versteet, an natierlech geet et ëm déi Leit, déi sech bestueden, wat leider ëmmer nëmme kënnen zwee Leit sinn, wat jo halt fir polyamoréis Bezéiunge scho blöd ass. Also ech fannen dat schonn nach e wichtege Punkt esou. Mee generell kann ee jo dorauser awer e gemeinschaftlechen Event machen, wou mhm. et och einfach ëm um déi Leiit geet ronderem déi Koppel, déi bestuet ass äh, oder bestuet gëtt. An dat war fir mech e mega schéine Grund, nämlich och queer Community einfach ze feieren. Also éischter vielleicht am Form vun engem Fest fir d'Léift mateneen Egal ob dat elo Frëndinnenschaft ass oder romantesch sexuell Bezéiungen, Bestietnis, wéi och ëmmer. Also ech fannen et gi schonn awer Spillräim och an alleng dat mateneen ze feieren ass vläicht och eng Form vun, jo, Widderstand oder kann eng Form vu Widderstand sinn. Ech mengen et hänkt wierklech dovunner of wéi een dat lieft och.
Ja, ech sinn op jiddefalls gespaant, was de mer esou ziels da vun der Planung a vun der Hochzäit selwer. Vläicht kanns de jo Live-Bericht maachen, Joël.
Dat giff mech natierlech freeën. Vläicht kanns de déi ganz Maybe Sex Crew alueden a mir huelen dann all e Mikro mat an et gëtt et dann eng riise Reportage, mir hunn eng ganz Staffel just iwwer dem Kelly seng Hochzäit. Oh Gott, wann ech gelift net dat ech schonn opreegend genuch iwwert meng Verlobung ze schwätzen. Ok, ma ech soen der Merci fir dat interessant Gespréich. Du hues esou vill aus dem Nähkästchen geplaudert wéi Meng ech soss nach net. An ech hunn der ganz gär nogelauschtert a mat der iwwer dat Thema geschwat. Ech hoffen, du hues nach eng schéin laang Zäit, wou s de verloobt bass an ech freeë mech da schonn op dee grousse Kuch.
Ech wäert dech consultéieren, Joëlle. Ech kommen nach eng Kéier op dech zréck. Allez, bis geschwënn. Ciao.
Ciao.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot. Wat ass de Loscht-Imperativ a firwat sollte mir Pleséier zentréieren? Des Ëftere maache Leit sech Suergen, virun allem wa se a längere Bezéiunge sinn, datt se keng oder manner Loscht op Sex hunn. Wat allerdéngs laangfristeg méi wichteg ass, ass ze kucken, ob se Pleséier an hirer intimer a sexueller Bezéiung hunn. Firwat et wichteg ass, Pleséier als Moosstab fir sexuellt Wuelbefannen ze huelen, erklären ech elo méi genau. Wat ass den Ënnerscheed tëschent Pleséier a Loscht? Am Kapitel zwee vum Buch Come Together beschreift d'Amelie Nagoski den Ënnerscheed tëschent Pleséier, Pleasure, an Loscht, Desire, esou. Pleséier fillt sech, per Definitioun, gutt un. Bei sexuellen an eroteschen Erfarungen ass et sënnvoll, als Zil ze hunn, sech gutt ze spieren. Egal wéi oft, wéi laang, mat weem oder wou ee Sex huet. Et ass generell méi wichteg, ob een frou ass mat dem Sex, deen een huet, an net esou wichteg, wéi oft ee Sex wëll, wéi dee Sex genau ass oder wéi vill Orgasmen een hat. Am Géigensatz zu Pleséier ass Loscht u sech méi oder manner neutral. An je dodeems wéi de Kontext ass, fanne mer Loscht gutt oder och net sou gutt. Zum Beispill kënne mer op Social Media scrollen a Loscht hunn, witzeg Videoen ze kucken oder Content, deen eis e gutt Gefill gëtt, ouni dass mer awer wierklech Spaass dobäi hunn. Dat ass Loscht ouni Pleséier. Oder mir kënne Loscht hunn eppes Séisses z'iessen an dann iesse mer e Croissant mat Gebeess an en ass nach mega lecker a genau esou wéi an eiser Virstellung. Dat ass Loscht an Pleséier. Loscht kann also pleasurable sinn an vläicht ass dat och de Grond firwat een heiansdo kann Loscht a Pleséier matenee verwiesselen. Mee Loscht muss sech net gutt ufillen an dofir ass et vill méi sënnvoll Pleséier ze zentréieren. Loscht ass virun allem och keng Viraussetzung fir gudde Sex oder Pleséier beim Sex. Dat ass awer schwéier ze gleewen, well mer vu klengem un eppes anescht bäibruecht kruten. Dat nennt d'Amelie de Loscht-Imperativ. Wat ass de Loscht-Imperativ? De Loscht-Imperativ, op Englesch, Desire Imperative, ass eng kulturell Erzielung, déi beseet, datt d'Erliewe vu spontaner Loscht dee wichtegste Moosstab fir sexuell Funktiounsfäegkeet ass. Spontan Loscht heescht, d'Loscht op Sex kënnt automatesch, ouni Ausléiser, quasi aus dem Näischt. Virstellunge vum Loscht-Imperativ sinn zum Beispill folgend, Am Ufank vun enger sexueller an oder romantescher Bezéiung solle mir e Fonke spieren, eng spontan, berauschend Loscht no sexueller Intimitéit mat eiser potentieller Bezéiungspersoun, déi sech heiansdo souguer wéi eng Obsessioun ufillt. Dat sprudlegt Verlaangen, dat mir vun Ufank un an enger Bezéiung spiere sollen, gëllt als déi richteg, bescht an normal Aart a Weis vu Loscht. An déi Loscht mécht eng Bezéiung och eréischt derwäert, ze wëllen. A wa mir eist sexuellt Liewe musse virbereeden oder plangen, da wëlle mir eis Bezéiungspersoun an déi Bezéiung einfach net genuch. A wann eis Bezéiungspersoun eis net einfach spontan, aus heiterem Himmel, ouni Ustrengung oder Virbereedung reegelméisseg begäert, da wëll si eis net genuch. Dir héiert also eraus, déi kulturell Idee vum Loscht-Imperativ implizéiert, wann ee keng spontan Loscht fillt, da funktionéiert een sexuell net richteg. Dat stëmmt natierlech net an dat setzt vill Leit onnéideg ënner Drock. Aus der Rubrik iwwer den Ënnerscheed tëscht Erregung, Loscht an Unzéiung wësse mer nämlech schonn, dass et zwee ënnerschiddlech Aarte vu Loscht gëtt. Éischtens déi spontan Loscht, op Englesch spontaneous desire, déi entsteet als Virfreed op Pleséier, an zweetens reaktiv Loscht, op Englesch responsive desire. Reaktiv Loscht entsteet éischt duerch oder no kierperlecher an emotionaler Intimitéit an erreegender Beréierung, also als Äntwert op Pleséier. Souwuel spontan wéi och reaktiv Loscht sinn normal a gesond. An et ass och normal, dass Loscht op Sex sech am Laf vum Liewen a vun enger Bezéiung veränneren. Wann een an engem Moment keng spontan Loscht op Sex huet, kann ee sech trotzdeem, well et engem wichteg ass, entscheeden, sech Zäit ze huelen fir Intimitéit, déi Spaass mécht a sech gutt ufillt, bei där ee Pleséier verspiert. An déi Erfarung vu Pleséier ass oft e gudden Ureiz, fir dat mol enke ze widderhuelen. E schlechten Ureiz fir Sex ass, well ee mengt, et misst een en hunn. Oder e schlecht Gewëssen huet, well een keng Loscht op Sex huet. Hei hëllefe Kommunikatioun an de Fokus ze verschiben, nämlech en op Pleséier ze leeën. Pleséier ze zentréieren, bei Sex a generell bei Intimitéit, ass en Auswee aus dem Drock vu gesellschaftlechen Erwaardungen a Skripter doriwwer, wéi oft een soll Sex wëllen oder hunn. Dësen Erwaardungsdrock an déi domat verbonne Suerge maachen nämlech, ironescherweis, meeschtens just, datt een nach manner Loscht op Sex huet. Wann s du also mierks, datt s du dir Suergen ëm ze vill oder net genuch Loscht op Sex méchs, dann ass dat däi Stéchwuert drun ze denken, Pleséier ass dat wat zielt. D'Emily nennt dat Pleasure is the measure. A wat huet de Kontext mat Pleséier ze dinn? Pleasure is sensation in the right context, Pleséier ass eng Erfarung am richtege Kontext. Jee nodeems, wéi de Kontext ass, fanne mer Sensatiounen angeneem oder net. Zum Beispill, wa mer gekëddelt ginn. Wa mer gestresst oder midd sinn oder eppes wéi hunn, si mer éischter genervt, wann eis Bezéiungspersoun eis këddele wëll. Wa mer grad entspaant sinn an eis spilleresch fillen a sécher spieren, da fanne mer dat vläicht witzeg oder souguer sexy gekëddelt ze ginn. Wann s du méi zum Kontext wëlls gewuer ginn, lauschter an d'Rubrik Stress and Sex in Context eran. Ech verlinken se an der Shownotes op der Websäit. D'Zil fir eng laangfristeg erfëllend Sexualitéit a sexuellt Wuelbefannen ass, e gudde Kontext ze schafen, an zwar zesummen. Dat kann ee maachen, andeem ee schwätzt, schwätzt a schwätzt, an zwar doriwwer, wat fir dech Pleséier heescht an e gudde Kontext ausmécht. Hei kanns du dir an denger Bezéiungspersoun follgend véier Froe stellen, A wéi enge Situatiounen ass et fir dech am liichtesten, Pleséier ze verspieren? Bei wéi enger sexueller Erfarung hues du an der Vergaangenheet Pleséier empfonnt? Wéi fillt et sech fir dech un, wa sexuell Loscht positiv a loschtvoll ass? An a wéi engem Kontext ass sexuell Loscht fir dech onangeneem oder ambivalent? De Kontext vu senger Bezéiungspersoun a sech selwer ze verstoen, ass de wichtegste Grondsteen fir eng erfëllend sexuell Bezéiung, déi sech iwwer Joren oder Joerzéngte spane kann. Wéinst dem Loscht-Imperativ denke mir vläicht, dass een nëmmen iwwer Sex schwätzt, wann et e Problem gëtt. Mee dat stëmmt einfach net. Koppele mat enger gudder, laangfristeger sexueller Bezéiung schwätzen iwwer Sex. Pleséier ze zentréieren heescht, sech keng Suergen iwwer Loscht ze maachen an net ze denken, dass alles muss spontan passéieren. Wann ee Pleséier an de Mëttelpunkt stellt, wann et engem an enger Bezéiung wichteg ass, da plangt een am Viraus. Du passt zum Beispill däin Zäitplang esou un, dass den Dag, wou s du en Date hues, s de méiglechst wéineg Stress has. Du iwwerlees, wat deng Bezéiungspersoun brauche kéint, fir an enger gudder Stëmmung ze sinn deen Dag. Pleséier ze zentréieren heescht, d'Wäsch ofzehänken an d'Spull ze maachen, fir manner Oflenkungen ze hunn. Et heescht Bidden ze botzen, fir dass deng Bezéiungspersoun kann eng entspaant Bidden huelen. An et heescht virun allem ze froen, wat denger Bezéiungspersoun d'Gefill gëtt, ëmsuergt, beuecht a begäert ze sinn, an ze deelen, wat dir selwer d'Gefill gëtt, ëmsuergt, beuecht a begäert ze ginn. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert.